Hawa, seret Neşe plan şeýle, seň dostuň bar, seň garyndaşyň, sportsmen oglan, sport bilen meşgullanýar. Seň garyndaşyň Türkiýede, Türkmenistana gaýdýar, reýs bolanda. Hawa. Reýs bolanda gaýdýar, Türkmenistana gelýär. Gelýär welin Türkmenistanyň içinde, karoçi, Maryda, Marydan özem, Mary welaýatyndan. Aha. Şol oglan, karoçi, gelýär däni. Bir kafe barýar, sadece oturýar. Bir şo ýerde muny işgärler urup öldürdi diýmeli. Aa. Ol adam na samom dele ölmedi. Oň YouTube kanaly bar, zady bar, hemme zady bar. Karoçi meň bir dostum bar sportsmen neme asly mardan garyndaşym garyndaşym sportsmen onsoň türkden neme türkmenistana gaýdanda neme şony kafede bir ýerde öldürýärler ha şony ýalaka Hawa. Ýok men ony aýtsam aýdaryn bolýan ýöne soňan soň ol hakyky bar adamyň özi nim etmezmi o. Ýok ýok ýok ýok indi bärde plan nähili diýseň şonça ýyl gurulýarlar o süleýman nerden bilýäňmi. Hawa hawa. Gürlediler a bir aýlap adyny ýadyndan çykar agzyndan çykarman bir aýlap şyltyr atar ýaly edip gürläp her hili edip neme etdiler indi eger men şuny şu plany düzüsem häzir on gürläp gürleýär bular on gürläp her kim gürlär. Her kim başyny başlar daz edip gürle on günden soň bul oglan çykýa däni maňa çykýa göni meni tapýa meni tapýa i maňa jaň edýä i tipo maňa wideo guradýa eý bir ölmedik adama näme üçin öldi diýýäňiz ýene näme üçin beýdýäňiz näme siz utanaňyzokmy ýene näme edeňizok men siziň üstüňizde arz etjek ýene näme etjek diýýä bilýäňmi. Şu hakyky bar adam öldi diýlen adam a. Hawa plan şeýle. O ýerde meň abraýym plus bolýar i birem şolaryň abraýy minusa düşýär näme üçin? Näme? Olaryň ýalan sözi ýalan sözleýänligi sud bolýar. Ýalan sözleýärler olar. Şu öldürdi diýip ýalan maglumaty men şo neme Oh Halmyrat Söýünow zadyň şolaň adyndan aýtmaly hä. Şola şolara ugratmaly sen. Falş informasiýany berýär şunyar piri öldi diýip ýöne nasamdel ölenok gorn olaram öz adyndan gürläp aýtýa onsoň olar ýalançy ýalak bolýada.
Ana şeýle Sapar Yklymyň ýutub kanaly bara şoňa gir şoňa girdäň şo ýutub kanalynda neme bardyr şo ýerde nomerler bardyr şolaryň Daşan etseňem bolýar. Ýa özüm sportsmen oglan, ýaryş ýan oglan, çempion oglan, karaçi, halka kömek edýän oglan şony öldürýärler. Hiç kimiň boýun alanok ol adamym şony tapyp tipa öýde Süleýmanyň istoriýasy bolup dur şu ýerde. Özem düýn düýn şo reanimasiyada ölüşdi diý. Reanimasiýadady ýatanydy. Dört, bir hepde reanimasiýada ýatýady. Bir hepde. Onuň endam janym güm gök. Görer ýalak däldi. Indi şony biz polisiýada neme etdiler? Arza ýazypdyrlar, arz edipdirlerdi. Hiç kim nemedenokdy. Dylan ýaşdyrly ýatyrlardy. Näme üçin beýle edýälerdi gürle. Esasy maksat maksat şu ýerde şeýle. Şolar goýýar ýutub kanalynda Halmyradyň kanalynda goýýarlar ýagny Sapar kanalynda goýýar beýlekiler eýlekiler hemmesi öz kanallarynda goýýara. Ondan soň sen öz kanalyňy alýaňda udalit udalit edýäň ýaňky sen olara ugradan informasiýaň bar ýa şo ulanan nomeryňy kökünden aýryp taşlaýaň.